Bore da, a croeso cynnes iawn i'r dathliad yma o'r Pasg. Dwi'n falch iawn bod chi'n gallu ymuno gyda ni heddiw. Falle bod o'n Pasg wahanol iawn i'r un da ni wedi bod yn dathlu yn ddiweddar, ond cofiwch, da chi ddim ar ben eich hun, Ar draws y byd mae 'na Gristnogion yn paratoi i ddathlu atgyfodiad Iesu Grist, a 'da ni yn uno gyda nhw mewn ysbryd wrth i ni ddathlu yma heddiw bore 'ma. Croeso i'r sied gweddi yma yn Tŷ'n yr Ardd yn Nedarn. Mae o'n fraint i fod yma gyda chi. 'Da ni 'di cyrraedd diwadd y taith o'r diwadd. Mae o'n grawys hir, yn dydi? Ond dyma ni, 'da ni 'di cyrraedd y diwedd. Falle dych chi'n teimlo bod chi'n dal yn dioddef rhyw fath o anialwch, bod y grawys yn parhau. Ond gobeithio, trwy'r gwasanaeth yma fyddech chi'n cael rhyw fath o lygedyn o oleuni ac yn gallu rhannu yn yr atgyfodiad. Gadewch i ni jyst istewi am ychydig i paratoi ein hunain am air yr Arglwydd ac i addoli a weddïo. Dwi am ddefnyddio'r taflen yma mae'r esgobaeth wedi ei pharatoi a wedyn os gennych chi gopi o hwn neu ar y we gewch chi ymuno gyda fi. A da ni'n galw yn gynta ar y Crist atgyfodedig. Rydw yn galw ar yr Ysbryd Glân a fydd yn siarad gyda ni ac yn gwrando arnom ni wrth i ni addoli, darllen a gweddïo. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddoe a heddiw a dechrau a'r diwedd. Alffa ac Omega. Ef bia bob amser a phob oes. Iddo ef y bu'r gogoniant a'r gallu, o oes i oes, ac am byth bythoedd. Aleliwia! Atgyfododd Crist! Atgyfododd yn wir! Aleliwia! Cyn i ni symud ymlaen i wrando ar air Duw, rhaid i ni gynta' Tŷ a gwneud ein gweithred o edifeirwch. Drwy gydnabod ein pechodau a'n hangen am faddeuant, rydym yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Trigyrha wrthym, O Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni, O Dduw, dy drugaredd, A dy roi ni dy iachadwriaeth. Bydde di Dduw ein Tad faddau inni a'n gwared oddiwrth i'n holl bechodau, a roddi ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Daw'r darlleniadau heddiw o Lythyr at y Colosiaid a'r Efengyl yn ôl Sant Ioan. Y Lythyr at y Colosiaid, y trydydd pennod. a'r pedwar adnod gyntaf. Gwrandewch. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle y mae Crist yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear. Oherwydd buoch farw, ac y mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Crist yn Nuw. Pan amlygir Crist, eich bywyd chwi, yna fe gewch chwithau eich amlygu gydag ef mewn gogoniant. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr Eglwys. Diolch, a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, Trwy atgyfodiadau Iesu Grist oddi wrth y meirw. Gwrandewch refeniw sanctaidd yn ôl Sant Ioan. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yn fore, tra oedd hi'n eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly, nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu, ac meddai wrthynt, Y maent wedi cymryd yr Arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle y maent wedi ei roi i orwedd. Yna cychwynnodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cyd-redeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr, a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych, a gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond ni daeth i mewn. Yna daeth Simon Pedr ar ei ôl, a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod ym mhen ef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân, wedi eu blygu ngynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, yntau i mewn. Gwelodd, ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddynt eto wedi deall yr hyn a ddywed yr Ysgrythur, bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Ond yr oedd Mair yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd, yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd, a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle'r oedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen, a'r llall wrth y traed. Ac meddai'r rhain wrthi, Wraig, pam yr wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, Y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni wn i lle y maent wedi'i roi i orwedd. Wedi iddi ddweud hyn, troes yn ei hôl a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mai Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo? Pwy yr wyt ti'n ei geisio? Gan feddwl mai'r garddwr ydoedd, dwedodd hithau wrtho, Os mai ti, Syr, a'i cymerodd ef, dywed wrthyf lle y rhoddaist ef i orwedd, ac fe cymeraf fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Troes hithau, ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, Rabuni, hynny yw, Athro. Meddai Iesu wrthi, Paid â glynu wrthyf, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y Tad. Ond dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt, Rwyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy Nuw i a'ch Duw chwi. Ac aeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r ddisgyblion. Rwyf wedi gweld yr Arglwydd, meddai, ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr Eglwys. Diolch, a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Gadewch i ni felly feddwl chydig am dan y geiriau rhyfeddol hyn da ni wedi clywed. ac wedi bod yn clywed ers blynyddoedd, ond erioed ar yr amgylchiadau yma. Dwi'm yn siŵr os 'da chi'n weld yn iawn tu ôl i fi, ond mae gennai lun anferth yn fama. Llun creigiau uwchben Blaenau Ffestiniog ydyn nhw, ac mae 'na ogof yna. Ogof wag. Ac erioed i fi, mae 'di edrych i fi fatha'r ogof wag ar diwrnod yr atgyfodiad. A mae'n atgoffa fi o'r gwacter oedd yna oherwydd nid oedd yr Iesu yna mwyach. Mae geiriau'r Mair wrth yr angylion ac wrth yr isgobion, dydw i ddim yn gwybod lle mae o, yn taro fi i'r byw, a falle bod nhw'n taro chi yr un peth, reit aml yn ein bywydau, ac falle yn enwedig ar yr adeg yma, Dan ni ddim yn gwybod lle mae yr Iesu. Dan ni ddim yn gwybod lle mae o wedi ei ei orwedd, ac dan ni eisiau cymryd o at ein hunain i'n gofal ni. Roedd Mair wedi gofalu amdan yr Iesu tra oedd o'n fyw, ac rŵan roedd hi eisiau gofalu amdano tra oedd o wedi marw. Y fath gariad rhyfeddol. Ac wrth glywed y newyddion ar hyn o bryd o teuluoedd yn methu bod gyda'u anwyliaid tra maen nhw yn yr ysbyty, yn sâl, neu hyd yn oed yn marw, mae'r geiriau yna eto yn dod yn fyw, 'Da ni ddim yn gwybod lle maen nhw wedi cael ei orwedd. Da ni eisiau gofalu amdanyn nhw, a fedan ni ddim. Mae yna poen aruthrol ar draws y byd ar hyn o bryd. Ac mae neges y Pasg falle yn teimlo braidd yn afreal, dydy o ddim yn swnio fel rhywbeth da ni'n gallu ei ddathlu ar hyn o bryd. Ar hyd yr wythnos fawr hon, dan ni wedi clywed sawl cwestiwn gan bobl wahanol. Ar Sul y Blodau, clywson ni'r dyrfa yn gofyn 'pwy yw hwn? Wedyn glywson ni rywun oedd o wlad y Groegwyr yn deud 'ga i weld yr Iesu? A hefyd Mair yn deud 'dwi'm yn gwybod lle mae o, ble mae o? Cwestiynau 'dan ni gyd yn gorfod ateb yn ein ffordd ein hunain ar hyn o bryd. Pwy yw hwn sydd yn mynnu ein ffydd? Pwy yw hwn sydd yn gorwedd mewn bedd ac wedyn yn diflannu? Gawn ni weld o? Ble mae o? Mae gen i lun wahanol iawn rwan i ddangos i chi, gan artist gwahanol. Y ferch fach wyth oed a dynnodd y llun yma. A dwi'n meddwl bod 'na rywbeth reit dwys yn hwn. Dwi'm isio wrthych chi weld. Mae'r Iesu yn y bedd, ond mae o eto wedi atgyfodi ar yr un pryd. Ac er bod hi mor ifanc, mae hi wedi wedi cydio yn y syniad yna, dwi'n meddwl. Tra mae'r Iesu yn y bedd mae o iddo ni, tra da ni yn marw i'r byd yma, i'r traddodiad neu i'r arfer da ni wedi bod yn byw gyda hi, mae petha yn mynd i'r gorffennol, mae petha yn mynd heibio, a di'n gor, da ni'n goro marw i rwbath yn ein hunain, wrth i ni addasu i'r byd newydd. Ond ar yr un pryd, mae'r Iesu yn fyw, wedi ei atgyfodi, Os dach chi dal yn teimlo bod bod yym dioddefaint dydd Gwener y Groglith yn parhau, mae o gyda ni. Os dach chi'n teimlo chi'n dal ar y ddydd Sadwrn hir yna yn disgwyl ac aros a galaru, mae o yna gyda ni yn y tywyllwch. Ac os dach chi 'di wed- wedi dod trwyddi, I'r Sul yma, yr atgyfodiad, mae o yna, yn ein calonnau ni hefyd. Dyna be ydi'r gwirionedd. Pan nath Pilate gofyn, Beth yw gwirionedd? Doedd o ddim yn gwybod yn iawn be oedd o'n ei ofyn. Ond mae hwnna heto yn cwestiwn da ni yn goro ei atab. Beth yw'r gwirionedd? A'r gwirionedd, mae o yn y bedd wag, a mae o hefyd yn y llun yma. Mae'r Iesu yn marw gyda ni a mae o'n denu ni ymlaen i fywyd newydd. Os da ni'n gofyn ble mae'r Iesu rŵan, mae sawl un ohono ni wedi profi presenoldeb Crist, falle mewn ysbyty yn nwylo'r nyrsys sydd yn gofalu amdana ni. Felly yn Caredigrwydd yr gwirfoddolwyr sydd yn dod â siopa i ni, neu codi prescriptions o'r doctor i ni. neu yn ein gofalwyr sydd yn gwarchod ein henoed a'n bregys. Falle ar y bobl yn y siop lawr y lôn sydd yn cludo y neges i ni, neu y bobl sydd 'da ni'n nabod. Mae Crist ym mhob man, yr atgyfodiad ym mhob man, bywyd newydd ym mhob man. a gobeithiaf y bod chi, os da chi yn nghanol y bedd, neu yng nghanol y galaru, neu yng nghanol yr absenoldeb mawr, y bod chi hefyd yn gallu ateb rhyw ddydd cyn bo hir, Ble mae'r Iesu? Cofiwch chi, ar ôl yr atgyfodiad, ymddangosodd Crist mewn sawl ffordd i'w ffrindiau a'i ddisgyblion dros 40 diwrnod. Ar lan y llyn wrth frecwast, Wrth i bobl mynd am dro a siarad. Wrth i bobl cuddio mewn ystafell caeedig mewn ofn, yn methu mynd allan oherwydd ei hofn. O'dd yr Iesu yn ei chanol hi, bob tro. O'dd o yna, yn egluro petha, yn dod â cysur, yn datguddio ei hun. Pasg hapus i chi gyd. Gadewch i ni rwan droi ato fo mewn gweddi, mewn diolch. Gweddiwn ar y tad. Ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengyl a'i chyhoeddi. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, dros yr eglwys ar yr amser anodd hy yma, drost ein esgobion, ein offeiriaid a diaconiaid, a phawb sydd yn gweinyddu mewn ffyrdd gwahanol ar hyn o bryd, ac yn gorfod dysgu ffyrdd newydd o fod yn gorff Crist. O Dduw, trigarha. am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd a thros arweinwyr y cenhedloedd iddyn nhw gyd-weithio mewn cariad tuag at ei bobl a mewn doethineb i rhyfel a thrais a gormest fod drosodd, ac i bawb dod at ei gilydd i brwydro yn erbyn y wir gelyn. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, trugarhau dros y claf a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar eu hanghenion, yn enwedig ein gwasanaeth iechyd. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, trugarhau Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb a garwn, ar wasgar ond gyda'n gilydd mewn cariad. Gweddïwn dros teuluoedd heddiw yn dathlu gyda'u plant, am bobl yn byw ar ben eu hunain ac yn teimlo yn amddifad, am pobl sydd yn teimlo'n unig, am pobl sydd yn teimlo'n ofnus. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, i bod gyda hwy. O Dduw, trigâr ha. Cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddïwn drostynt, i drugaredd anodded Duw, gan gofio y miloedd sydd wedi colli bywydau yn yr wythnosoedd dwytha. Dad trugarog. Derbyn y gweddïau hyn er mwyn dy Fab, ein Gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Fi am ddarllen chydig o Salm 118. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth. Dyweded Israel yn awr, y mae ei gariad hyd byth. Yr Arglwydd yw fy nerth a'm cân, ac ef yw'r un y m'ahachubodd. Clywch gân gwaredigaeth, ym mhebyll y rhai cyfiawn. Y mae deheulaw'r Arglwydd yn gweithredu'n rymus, y mae deheulaw'r Arglwydd wedi'i chodi. Y mae deheulaw'r Arglwydd yn gweithredu'n rymus. Nid marw, ond byw fyddaf, ac adroddaf am weithredoedd yr Arglwydd. Disgyblodd yr Arglwydd fi'n llym, ond ni roddodd fi yn nwylo marwolaeth. Agorwch byrth cyfiawnder i mi, do finna i mewn a diolch i'r Arglwydd. Dyma borth yr Arglwydd, y cyfiawn a ddaw i mewn drwyddo. Diolchaf i ti am fy ngwrando a dod yn waredigaeth i mi. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gonglfaen. Gwaith yr Arglwydd yw hyn, ac y mae rhyfeddod yn ein golwg. Dyma'r dydd y gweithredodd yr Arglwydd, gorfoleddwn a llawenhawn ynddi. Diolch a fo i Dduw. A dwedwn gyda'n gilydd, Gweddi'r Arglwydd, ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, Dela dy deyrnas, gwnela'r dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeu ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Arglwydd pob bywyd a nerth, gorchfygais hen drefn pechod a marwolaeth drwy atgyfodiad nerthol dy Fab, er mwyn gwneud pob peth yn newydd ynddo ef. Caniatáu i ni sy'n farw i bechod, ac i fyw yn fyw i ti yn Iesu Grist, deyrnasu gydag ef mewn gogoniant. Bydda di dog iddo gyda thi a'r Ysbryd Glân, glod a moliant, gogoniant a gallu, yn awr ac yn dragwyddol. Amen. Aleliwia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Aleliwia. Bendithiaid Dduw ni, cadwa ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Rydym ni'n tol, troi yn ôl rwan at ein gweithgareddau bob dydd, yn cario gyda ni yr hyn rydyn ni wedi dderbyn yn ein meddyliau ac yn ein calonau. I fyw mewn ffordd newydd, i newid, i dderbyn gras ac i fethu, i ddyfnhau'r gofod y mae Duw yn dymuno'i lenwi, i ddychwelyd pob ddydd at ffynhonnell bywyd a chariad, Iesu, Gair Duw. Aleliwia. Pasg hapus iawn i chi gyd. Duw byddo gyda chi trwy ddydd heddiw a hyd baith byth. Amen.